distance matters
kuti chii pamusoro pajesu kristu ndokubva saka pane chipoka chinenge chiti inini ndinopika jesu ndi john the baptist ndichakanganwa kana uchida kuwana the real identity of Jesus Christ unotoinzwa information yevarume vari mupresent yake
Matthew chapter 16 kuda kuparidza pamusoro penhau yandinoti the distance matters the distance matters saka ndichaverenga Bhuku ya Matthew chapter 16 yakatinakira tikaitangira pavhesi number 13 Matthew chapter 16 verse number 13 I will read When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi

And the gates of hell shall not prevail against it. Matthew chapter 16 verse number 13 iri kutanga uri mubvunzo uri kubvunzwa naJesu Mwari chaivo vari pakati pevanhu vari munyama vari kubvunza mubvunzo kwete kumunhu wese wese asi uri kubvunzwa kune anonzi madisciples kana kuti vadzidzi vadzidzi ndokuru yaidzidza kubva kuna jesu ndokubva vabvunza mubvunzo wokuti ko vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani Vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani? Saka mubvunzo uri kubvunzwa kuvadzidzi uye vadzidzi vanofanira kuva vaine information pamusoro pemwanakomana wemunhu inobva futi kuvanhu. haasi kutanga nekubvunza kuti imi vadzidzi vanodzidza kubva kwandiri munoti mwanakomana wemunhu ndiani ari kuti vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani in other words jesu ari kubvunza testimony pamusoro pake iri kutaurwa nevanhu saka pane mhando mbiri dzevanhu pozoita imwe mhando yeanonzi madisciples evanodzidza kubva kuna jesu but kweseni yekuti vanhu vari kuti chii pamusoro pajesu haisi kubvunzwa kune vanhu iri kubvunzwa kumadisciples kuvadzidzi vanodzidza kubva kuna jesu kuti timbonzwawo kana makanzwa vanhu vakaungana vachikurukura vachiita bible study pamusoro pemwanakomana wemunhu tiri kuda kunzwa testimony yavo kuti vanoti chii pamusoro pemwanakomana wemunhu saka testimony pamusoro pajesu inotaurwa nevanhu
inokurumidza kubudiswa pachena nevadzidzi zvikanzi vamwe Vanoti muri mumwewo muporofita, vamwe vanoti ndimi Jeremaya, vamwe vanoti ndimi John the Baptist. Ndoo zviri kutaura vanhu pamusoro penyu. And they said, some say that Thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. Saka vamwe vanoti ndimi John the Baptist. Kana vakakuonai Jesu, vanoona John the Baptist. Vamwe vakakuonai Jesu vanoona Jeremiah the prophet. Vamwe vakakuonai Jesu vanoonawo mumwewo wevaprofita. Ndo testimony dziri kutaurwa navanhu pamusoro penyu. In other words, ari kubudisa pachena kuti zvacho pamusoro pezvaJesu vanhu havasi kunyarara. Vanhu vari kutaura pamusoro paJesu. But pane chavari kutaura pamusoro paJesu. ukaona vanhu vakaungana vari kutaura vanhu vari kuita madiscussion pamusoro pajesu but jesu ari kuda kunzwa kuti madiscussions ari kuunganirwa nevanhu avari kutaura pamusoro pake vari kumboti chii pamusoro pajesu kristu ndokubva saka pane chipoka chinenge chiti inini ndinopika jesu ndijohn the baptist votokonana Pototangwa church inoti Jesu ndi John the Baptist. Vamwe votobuda mune imwe voti ah indabuda mune iyi nemhaka yekuti avari kuti Jesu ndi John the Baptist. Ininiwo ndinoziva Jesu ari Jeremiah. Saka pane chikwata chinoti chikanongedza Jesu chikatarira Jesu chinoti Jesu ndi Jeremiah. Potoita mapoka mapoka aani vari kudhiskasa kwete pamusoro pebhora kwete pamusoro pearsenal kwete pamusoro pemudzimu vari kutaura pamusoro pajesu but vaine information iri different pamusoro pajesu wavari kutaura nezvake vanhu vari kuti chii pamusoro pajesu kristu kweseni iyi iri kubvunzwa namwari uchiwinzi mwari ari kubudisa pachena kudaiwa ndinotoziva kuti vanhu vane zvavari kutaura pamusoro pangu asi ndiri kuda kuti mundiudzewo vadikani kuti vanhu vari kuti chii pamusoro pangu saka even vanhu vasina ruzivo pamusoro pajesu wavari kutaura havanyarari kupa maopinions kupa zvavanofunga pamusoro pake zvaava kutodawo kuti mbonzwawo kuti maopinions avo akamira sei zvikanzi pane imwe opinion yekuti imimi jesu kaini muri kunzi ndimi john the baptist jesu zvikanzi ko john the baptist havamuzivi here takafanana here najohn the baptist ndofunga ndo zvakafungawo ishe kuti indaa vanhu vachidzungaira zvekundifananidzwa najohn the baptist havana information pamusoro pajohn the baptist here yekuti akadamburwa musoro vanhu vari kutaura ko jeremai havamuzivi here ndaita sei chinoita kuti ndifananidzwe najeremai ndaita sei chinoita kuti ndifananidzwe najohn the baptist chii chandaita chinoita kuti vanhu vandione semumwewo muporofita vati bvunzo wabvunzwa pamusoro pajesu ari kubva anzwa testimoni inotaurwa pamusoro pake navanhuwo obva woti aiwa ndanzwa zvataura vanhu pamusoro pangu asi ndava kudawo kunzwawo kuti imi Munoti chiiwo pamusoro pangu? Saka this time question iri kuenda kune anonzi madisciples vanoti kana Jesu nekuti pane rinonzi gurumwandira the crowd tinonzwa Jesu achiita munana wekuchinja ah, mvura uh, into wine vanhu vakabenefita tonzwa zvekuti wakawanza zvingwa vanhu vakadya asi vanhu vakadya vakadzokera kumba kune vakatoporeswa kune vakatomutswa najesu but pane timu yaakatendera kufamba nayo Timu yaakadaidza, timu yaakati follow me and I will make you fishers of men. Saka tine vatinoziva vakanga vari 12 hatina nguva yekutsanangura mazita avo, asi ava ndo vaimika shuwa kuti pana Jesu ndo pavari, panenge paina Jesu naivo vanenge vari ipapo. Saka crowd ikauya vachirwara Jesu akavaporesa vaidzokera kumba. Havaizoramba vachifamba naJesu. Vaiuya kuna Jesu nekuti vaona vanhu vakanga vakasungwa vachisunungurwa. But vane time yavaidzokera kumba. But vanonzi vadzidzi vanodzidza kubva kuna Jesu vaifamba naye throughout vanenge vainaye saka jesu akabvunza mubvunzo kuna matthew chapter 16 vhesi number 13 ari kuti vanhu vanonditi ndini ani kureva kuti vari kuti ndemumwe womuprofita vane nyaya dzavo dzavakaprofitwa najesu vakati handina kuona muprofita akadai vane maattributes ajeremaya avakaona pana jesu ndokubva vatoti jesu ndijeremaya vane zvavakaona Zvaiita sekunge zvaitwa naJohn vakabva vatoti haa ndofunga ndiJohn the Baptist. Kamuparidziro kaJesu kanenge kakafanana kaitwa naJohn the Baptist vakabva vatomuti Jesu ndiJohn the Baptist. But kweseni yekuti mwanakomana womunhu ndiani yakasiyana nekuti mwanakomana womunhu anoita kunge sani. Kana pakubvunzwa kuti mwanakomana womunhu ndiani panenge paakuda definition chaiyo chaiyo yeanomuziva kuti kana mwanakomana wemunhu akapi apa munomuti ndiani angava aporofita life yenyu aporofita zvamuri kufunga because jesu achiparidza aingoti nyaya dzafungwa nevafarisi vari kwaari obva otopindura otodzianza akadaidzana nathaniel panodaidzwa nafilipi jesu anotaura neprofesa kuti ah, eh, iwewe muisraeri asina kunyengera njani njani achitaura zvakawanda zvikanzi matisira sei zvikaenda kuona uri pasi pemuondo usati wauya pano chiprofita chataurwa najesu kuti iwewe wanga uri pasi pemuondo wazouya pano but Jesu anga asipo chiporofita saka iyoyo manje ukasatobatsirwa naMwari unogona kuti Jesu muporofita pozoita question iri kuda another answer yekuti munoti mwanakomana wemunhu ndiani kana yai kuti munoti mwanakomana wemunhu ndiani hamuchanzi chitaurai zvaanoita maakufanira kutaura necha yake kuti ambori ani mwanakomana wemunhu saka pane two kinds of groups number one the disciples number two vanhuwo saka pane testimony inobva kucrowd pamusoro pajesu inobva kuvanhuwo vanenge vachitokuudza kutaura zvechokwadi ini zvaakandiita ndinomuti ndichakuti but jesu ari kubva ati ko vanhu vanotiti ndini ani zvikanzi ndimwe muprofita ende mazita ari kutaurwa pamusoro pajesu haasi mazita asimo mubhaibheri hapana akamboti kune umwe ari kuti ndimi yahwe aa hakuna akati kune umwe ari kuti ndimi dred kana kuti ndimani pari kutaurwa mazita ari scriptural Kuda kuti zita rinonzi Jeremiah ritorimo mushoko raMwari, John atorimo mushoko raMwari, asi ndo mazita ari kupuwa Jesu kwete nemadisciples asi navanhu. Asi nhau yandiri kuda kuparidza nguva pfupi iri kutevera inonzi the distance matters, ndo yandiri kuda kutsanangura pakudifaina Jesu ipapa, the distance matters. And we want to know how sei distance iri very important nekuti kana tangoita crowd tabva tatoita madisciples kubhotomoka pamusoro pajesu nekutaura zvaasiri kunonzwika pacrowd crowd yakawanda tikamisa crowd tikabva taisa madisciples avo tokumbira nhamba yavo tinoona kuti vabvotomoki pamusoro pake vakawanda vasati vawana the real the true information about jesus christ tikakumbira nhamba yavo toti 5000 uko toona kuti nevadzidzi maybe 12 ndo vari kubvunzwa saka panobva jesu anobva kuti ko imi munonditi ndinani ndopaanonzwa achinzi peter ndokubva avhomokawo sekuvhomboka kwaanoita akati imi inini handikutii ndimi umwe muprofita kana ndimi manajerema imi ndimi kristu mwanakomana wamwari tomanzwi ari kutaurwa napeter zvonzi wakaropafadzwa iwe peter mwana wajoni wa Nemhaka yei ndati wakaropafadzwa? Nekuti nyama neropa hazvina kukuzarukira, asi Baba vangu vari kudenga. Mukanzwa Mwari achiti nyama neropa hazvina kukuzarukira, kureva kuti nyama neropa zvinozarukira. But chataurwa napeter chiri kunzi nyama neropa haina kukuzarukira izvozvo kureva kuti nyama neropa ine zvainozarukira munhu anotonunga chinonzi chizaruko but ari kuti izvi zvekuti jesu ndiye mwanakomana wamwari hazvibvi pachizaruko chenyama neropa nyama neropa inozviramba But chizaruko chekuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari hakuna munhu anogona kutiziva kunze kwababa vari kumusoro kudenga vakuzarukira information iyoyo pamusoro pajesu saka wakaropafadzwa nemhaka yei wazarukirwa nababa kunzi baba vachona vari kumusoro kudenga ah all right regai tione kuti akazarukira peter ndiani ti tingoverenga mbijana nekuti ndibaba toda kutsanangura nyaya yedu yatiri kuti distance matters most saka peter ari kunzi wakaropafadzwa iwe mwana uri mwana wajona asi toda ngokuudza chokwadi chekuti nyama neropa hazvina kukuzarukira izvozvo right john chapter 14 verse number 8 philip said unto him lord show us the father

taneta nekunzwa nyaya dzekuti baba vedu baba vachazodai baba vachazodai chitiratidzai chii baba vachiona zvikuba inini mukangondiratidza baba zvatovharana handichakunetsei futi jesu ndo matauriro ari kuita muchinda anonzi filipu zvikati nhai filipu hindava uchidaro nekuti iwewe ndakava newe kwenguva refu yakareba kudai nanhasi hausati waziva baba saka ukairamba uchiverenga nayo anobva abudisa pachena kuti waona ini woona baba anotaura zvekuti iye ndiye baba saka pari kunzi nyama neropa hazvina kukuzarukira asi baba ndijesu ari kutobudisa pachena kuti information yekuti undizive ndini ndatokuzarukirawo ndini ndatoita kuti uzvizive hazvisi zvako chero jona baba vako haigona kubudisira information yakadai information iyi ndeyangu nemhaka iyi peter achiwana correct information yekudivhaina jesu yeti tine crowd yakauya nevanhu vairwara kuna jesu Jesu akavaporesa, Jesu akamutsa vakafa, Jesu akaita minana, minana ichibenefita crowd. But kana taakubvunza kuti nezvese zvaitwa naJesu munoti ndiani? Vese vasingatenderani. Pane chipoka chinoti ndiJeremia, pane chipoka chinoti ndiJohn the Baptist, pane chipoka. Vanhu vese vari kutaura zvakasiyana siyana, but vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro pani? Pamusoro paJesu. chii chinoita kuti vavhiringidzike number one tiri kutaura ishu yekuti distance matters madisciples vanofamba najesu in other words they are closer to jesus than the crowds The crowds vanouya vachitanhaura zviri pana Jesu zvaanoprovaida but havarambi vachiteverana naye saka havagoni kuwana correct information about Jesus. Chinoita kuti havagoni kudefaina Jesu zviri kuitwa naPeter inyaya yekuti Peter ari mupresence yaJesu wachona. there is fellowship between peter and jesus christ but macrowds vanongouya vongotemha zviri paari vorova pasi saka kune vakatemha chiprofita ndokubva varova pasi vanoti jesu muprofita kune vakawana zvavakaenda zvavakawana pana jesu ndokubva varova pasi havana continuation yefellowship naye saka information iri correct pamusoro pake maopinions ndezvavanofunga havana correct information about jesus why because of the distance between them saka distance yako namwari ndoine meta kuti unomudefina zvakaita sei regedzai ndingopa muenzaniso watinogona kujaira inini hausati wanyatso kundiziva kana kuti kune vamwe vanhu vanogona kutoona maopinions avo vanogona kungotaura zvaunofunga pamusoro pavo but kune vari so close for example ekandingopa iwe wako ndiregedze kuzvipa inini unozondigota zviri rongo tomboti iwewe zvawakaita tikati umwe ari pedyo newe akudhifaine kuti anofungei pamusoro pake definition yake pamusoro pako inotodeterminiwa nedistance nekuti muri close zvakadini munozivana zvakaita sei zvekuti kana yakakumaka anogona kuti riariya remahopi riari rekushata ri kana kuti unogona kuti ah kamwe kamufesiwo zvako ndizvo but tikazoti definition yaataurwa nemunhu pamusoro pako nedefinition inotaurwa nemwana wako zvakasiyana mwana wako akakutarira anoti ndibaba ava ndidhedhi vangu but mumwe wako akakutaura anotaura zvaanofunga maringe nedistance iripo ndiri imwe nzvimbo yandakanga ndiri Eh, what happened? Tai kune inombonzi fanfare kana muchiziva tai takagara tichiona mamwe madisplays ataiona takagara ndaa ndakagara neadzimai vangu saka ndakangosimuka ndida kungonotenga maice cream ndobva paita vamwe vanhu vakangouya vakakwanidzira ipapo pataa ndakagara ndobva ndadzoka taakumbandidzira napaya saka madhamu vangu zvakavaofenda Hakuna imi nzvimbo yese yakakura munouya muchimanikidzira apa saka zvavaofenda kudai pamwe pese tichiona vanhu vachiridza mabhendi chichichi tichiona vanhu vaya vaya vanga vari padhuze vaitamba zvezve zvekuvhomuka zvekuva kuti vanhu vanonakirwa vaya but vaya vava kukwanidzira pavasingakwani saka madhamu vangu vane komenda yangu komenda yangu kuti ha vanava kutamba kuri nomawere ndobva ndavati munoziva sei musaoni kutamba kwavo nyange vari vanhu vakazvifarira zvavo inyaya yekuti vatanga vakuofendai saka patoita distance navo zvekuti even vakazvitambira zvekuti munhu ari ngozvinakirwa avo hamusina chakanaka chamuchaona pavari why because of the distance yakiriyetwa nemi naivavo saka hamugoni kutaura chokwadi asi kune mumwe munhu asina distance navo anogona kutaura ta vanhu vanozvifarira asi nenyaya yekuti paita distance vanobva kuti ava vanhu havanoita sei vanovhomoka vanoda kuonererwa manyawi ko manyawi yei ndichizviparidzira kudai uchipfuura uri kwauri koko unotota kodzopenga here dzashaiwa here asi kune ari close anobva ati atotenda mwari neshoko ratiri kunzwa pana first street nemhaka yei because of the distance nerelationship inenge ine chekuita neshoko ramwari but kunenge ari kure saka definition yamuchataura pamusoro pajesu mukanzwa vamwe vachiti muporofitawo iri kuditemainwa nedhistenzi yamuinayo najesu wachona saka yakanaka kana distance ichipa vanhu kuti vagone kudifaina zvakanaka pamusoro pajesu kristu inobva yaenda nekuti uchaona kuti vanhu vane maopinions avo pamusoro pemunhu vasati vamuziva vane zvavanotaura munhu uyu mashatiro akaita akafuta kuita utsinye asi ndizvo here unozova munhu akukonfesa achiti a zvandaifungidzira pamusoro pake hazvisiri izvo ndaakunyatso kumuziva nekuda nemhaka yei nekuda kwedistance yandava nayo saka pane two vatendi mhando yevatendi vanodhifaina mwari because ukanzwa vachiti ndijeremaya vari kutaura zviri mumagwaro zvine chekuita neumwari mwari uko vachiti eriya vari kutaura zvine chekuita neumwari but distance yavainayo pane vari mucrowd pozoita anonzi madisciples vanodzidza vari mupresence yake ukaona vachinamata worship yavo neumwe ari zvakatosiyana nei nekuda kwedistance regedzai ndimbokupai another example iri pana john chapter 1 john chapter 1 yatiri kuti distance matters zvekuti ukaibata mushe uchaona kuti hawaiteerera confession yemunhu pamusoro pajesu usati wanotsvaga kuti anomboswera pai uye achiitei uye relationship yacho namwari wachona waari kuparidza john chapter 1

Come, come and see. Philip awana Nathaniel ari pasi pemuonde ndobva ati ndamuwana Jesu anobva amuti ndewe Nazareta. Zvikuti iyo definition iyo inenge isanangurwa ne distance of foot. Jesu tamuwana Jesu akanyorwa mumabhuku emurayiro naMozisi navaporofita Jesu weNazareta. mwanakomana waJosefa. Ichokwadi here chekuti Jesu mwanakomana waJosefa? Ndeimwe levo but ndinofanira kuti ari kuti akanyorwa mabhuku emurayiro yaari kutsanangura pamusoro pajesu atsanangura mharidzo iyo yokuna natanyeri natanyeri ndokubva ataura manzwi ekuti kune chakanaka here chinobva kunazareta Mharidzo iri kusvika kuna Natanyeri haisi kusvika kuna Natanyeri ari padhuze naJesu, iri kusvika kuna Natanyeri ari pasi pomuonde zvake. Ndobva hanzi uya uzi iwe ndine kutaurira chokwadi Natanyeri, tamuwana Jesu, kurumidza shamwari, akanyorwa mabhuku emurayiro, mwanakomana waJosefa. ndokubva ataura confession yekuti kune chakanaka here chinobva kunazareta ndobva ataura kuti ukaona munhu achiita confession yakadai pamusoro pajesu confession iyoyo inokonzerwa nedistance handicharambi ndichipfuurira mberi nemharidzo yangu ndaakutomuti come and see saka kuuya ndopaari kureducer distance yake towards jesus uchaona kuti kana asvika pana jesu confusion yekuti kune chakanaka chinobva kunazareta haitaure nemhaka yei nekuti asvika pana jesu kana achiri kure najesu ane confusion yaanotaura pamusoro pajesu saka filipo akaona aparidza uyo akaita confusion yakadaro pamusoro pajesu anobva ati no The problem now is the distance. This confession about Jesus Christ iri kukonzerwa nedistance chano vari kure naye saka kana vari kure naye vanongotaura zvavanofunga pamusoro pake toda kuona confession yake asvika pana jesu regai tiverenge zvakare iyo john chapter 1

Thou art the son of God, thou art the king of Israel. Yachinja confession kuti mudzidzisi imimi muri mwanakomana waMwari. Yatosiyana neyakamuparidzira. Akamuparidzira anonzi Filipo akamuti Jesu mwanakomana waJosefa. Uyu asvika pana Jesu aredusa distance yake haati muri mwanakomana waJosefa. nekuti anoziva kuti josefa haana seed yekuti pabude mwanakomana distance inomutaurira kuti uyu mwanakomana wamwari wokumusorosoro haugoni kuita that confession usati wasvika pana jesu saka wese ane maopinions pamusoro pajesu vanhu vachiita mitauro yakasiyana siyana machechi achivambwa vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavasiri kubvumirana maopinions akasiyana siyana navanhu but uchaona kuti zvese zviri kutaurwa necrowd zviri kukonzerwa nedistance yamuinayo so the distance matters so your confession about jesus christ inokuexposa kuti muri kure zvakadii naye wakamboona kune vanhu vati vakaomerwa muchitomuzati anonamata vanoti kumwari mandisirei ndidava mwari muchindiseka kudaro iconfession iri nokudza kuti mwari waari kutenda kudaro distance yakakurisa zvakaipa hindava uchitenda kuti mwari anogona kukusiya iye akanyora mumagwaro kuti handimbofa ndakusiyai ndichava nemi kusvika magumo enyika but uri kuti mwari akusiyewo why confession iyoyo inokonzerwa nedistance saka uyu akahwikwa achikonfesa zviri wrong about jesus christ haamutuke anongoti come and see come and see iri kuparidza gospel kuti the more yaucharamba uchinzwa shoko ramwari the more yaucharamba uchiparitsirwa najesu kristu ucharamba uchiita fellowship neshoko rake your testimony about jesus christ inotanga kuchinja saka pane levo nekuda kwedistance yekuti vanhu vanoti mwari ndimwari kana aita zvinhu kana asina zvaaita vanenge vachiti handisi kuona mwari ndaienda kune kune imwe nzvimbo ndichinoparidza kubotswana u ndakaenda neimwe hama tapinda hameno zvakangoita pasipoti yake ndakawaa kutaura kuti ah, mhepo dzasimuka ndobva ndamubvunza ndikati saka pese pamati tachifamba zvakanaka kubva kwataita kuzimbabwe tayambuka tava kunoku chii chachakasimuka kaya ndimwari saka sei usina kuacknowledja kusimuka kwamwari unongogona kuacknowledja kusimuka kwemhepo chete kana anga ari mwari anga akakuchengetai pesa madii kumbomuacknowledjawo sekuacknowledja kwamuri kuita mhepo zvakubvajo ndipo muno acknowledge kuti dzazosimuka but panga akasimuka imunotenda kuti kana zvichifamba zvakanaka ndiye akasimuka madii kumaaknowledge ndedzimwewo nyaya but uchaona kuti its the distance iripo between munhu an individual najesu anototaura confession iri mubhaibheri but kana uchida kuwana the real identity of jesus christ unotoinzwa information yevarume vari mupresence yake so there is a place called in his presence nekuti imomo ndo maanenge achitaura kuti hakunoko hakushandi revelation dzenyama neropa kana mapinda muuvepo hwake panongoshanda chizaruko chamwari wekumusoro but kana musiri muuvepo hwake zvese zvizaruko pamusoro pajesu zviri kutaurwa inyama neropa iri kuti a ah, ndine zvimwe zvandawana saka ndawana jesu andiprofitaka saka jesus is a prophet ah. ndanzwa voice rake jesu paanga achiparidza ranga ichifananira john the baptist ka because john the baptist paaiti repent papa aa vanhu vanenge vakafanana maopinion so outside jesus christ vanhu vane maopinions pamusoro pekunamata saka Danger ndeyekuti vanhu vochinoparidza nemaopinions iwe wotendeuka wanzwa nemaopinions evanhu vari kure naye. Confusion ichawedzera futi nekuti kunyange vasina correct information about Jesus Christ kutaura havanyarari pamusoro pake, vanoramba vachitaura pamusoro pake. uyu mwana wabaidipa ndi john the baptist ndiri kukuparidzirei vatendi jesu ndi john the baptist jesu ndi john the baptist haachakuudzi kuti revelation yangu inyama neropa iwo tohakira kuti tinayo ndi john the baptist ndi john the baptist confusion iyoyo yoramba ichikura nekuti vanhu vane zvavari kutaura pamusoro pake but nyaya hombe ndeyekuti vachitaura pamusoro pajesu vambori vanani vari pai nekuti vane correct information about jesus christ they are those who are in him as long as you are outside jesus christ haugoni kuva necorrect information zvinoita wakatombobenefita paari nekuti mwari une nyasha dzinoshamisa Anonayisa mvura kuvanhu vakatenda kwaari nevasina kutenda kwaari, anovaitira zvakanaka nekuti ndiye akavasika, ndiMwari. Saka vanhu vasati vatenda kwaari anotovaporesa. Ndinogona kunamatira izvezvi, problemu yauinayo ikaenda ikapora, ukava right. but hazvichinji distance izvozvo unenge uchingoziva one angle kuti anoporesa anoporesa anoporesa nekuti akandiporesa anoporesa nekuti akandiporesa but ndo zvaari here saka nyange mukadya chingwa chaachinja Confession yenyu inochinja bedzi. Kune vanhu vakatopiwa mabasa naMwari yeye havana mati asi akavapa mabasa. Kune vanhu vari kupiwa upenyu naMwari havana mati but ari kuvapa upenyu. But their testimony about Jesus Christ inongochinjwa bedzi kana vanhu ivavo vakava muna Kristu vakava muuvepo hwake distance ikabrekwa. nekuti as long as paine distance confession yako inenge ingori wrong pamusoro pajesu nemhaka yekuti pane distance naye unenge uchitoti kune chakanaka chobuda nazareta saka kungopedza nyaya iyoyo tongoti come and see kana wangouya tinonzwa confession yako yachinja woti ndimi kristu mwanakomana wamwari nekuti nyama neropa hazvitongi muvepo hwake asi baba vari kumusoro kudenga saka muchaona kuti tikaenda even kunana matthew chapter 13 jesu akataura the parable of the sower mukushi wakabuda kunokusha mbeu dzake dzimwe dzakawira pambanzira dzikadyiwa nechiri dzimwe dzakawira parukangarabwe dzikamboti budikirei ari kutaura zvakawanda ndokubva apedza ndobva ataura manzwa ekuti ane nzeve obva oti dzokunzwa iye ariye akadzisika ngaanzwe chechi ikatodismiswa crowd ikadzokera kumba ichiti jesu anga achidzidzisa vanhu agriculture jesus christ is a big farmer wo hey kana muchida kurima zvakanaka vadikani vhesi inobudiswa pachena nekuti iri kutidzidzisa kuti musanokushira mbeu dzenyu kana makunokusha mbeu dzenyu musanokushira mbeu dzenyu kurodhi nekuti haisi crowd yakazodzokera kuna jesu ichiti indava jesu muchidzidzisa in parables crowd yakatoenda kumba a few ndo vakadzoka kuna jesu kuti haa jesu manga musingatauri zvembeu pano inda muchitaura nemutauro wakavanza zvekuti Madisciples akadzoka akuparidza kuti mbeu dziri kutaurwa ishoko raMwari patova nechechi dzakawanda matoburana wakutowonererwa kawo ko mbeu dzogona kuti ishoko raMwari chii zvinhu zviri pachena mukushi wakabuda kunokusha mbeu dzake iagriculture iri puwa command agriculture yakazvinakira hatibudei tidokusha mbeu dzedu motokusha motorima and munobva matokohwa asi ndo zvaaireva here ukabvunza madisciples vari pedyo naye vari kufamba naye vanokuudza kuti takazozviziva kuti mbeu dzakataurwa najesu dzaiparidza shoko ramwari vonzi hawatanga zvinhu zviri pachena iyi so the distance matters turi panani kurumwandira rakangonzwa parabho vakarova pasi hapana kana hwana akanyumwa kuti uyu mutauro wakawanda kana mumwe chete kunze kwevari muuvepo hwake vakatoenda kumba vakatotanga mapurojekti naye neparabho yataurwa najesu vashoma ndo vakauya neimwe information vakati haa ini ndangodhauta kuti ah, muchindaurika akasiya glori yake bwinya kwose ouya wozotidzidzisa kurima bcause kana anga auya kuodzidzisa kurima kuti tirime zvakanaka e baba muzane nhamo vaya vanorima zvisingaite ka evangelisha vatorima vanenge vanotorima kutopfuura jesu wacho oda kutaura zvekurima saka iti minzi havakwani because jesu ari kutodzidzisa nhau dzekurima ka saka atogumira ipapo saka vakawanda vachiona ndo vachadzokera vagumira paparabho madisciples vari muuvepo hwake Ndo vanonotsvaga chizaruko chokuti Mwari muri kurevei, iye ozoti mbeu dzakabuda kuti dzinokushiwa ishoko raMwari. Yama muchinzwa ichinzi nzira iyi haisi nzira. Vanhu vanoti kana vanzwa shoko raMwari vaita sekurigamuchira votorerwa naSatani akududzira akutaura kuti no nenyaya yekuti you are so close to me muri mandiri ndaakukududzirai zvakavanzika zveushe hwamwari nekuti muri pedyo neni but kana muri kure naye munenge muchingotaura zvakasiyana siyana nhai vadisciples ko vanhu vanoti mwanakomana wemunhu ndiani toda kunzwa testimony inobva kuvanhu zvikanzi vamwe vanoti ndimi john the baptist shuwa inini kundifananza najohn the baptist kamunhu kandakatumawo zvangu kuti kanoita basa vamwe vanoti ndiri jeremaya jeremaya muporofita wandakatotumawo kuti anoita takafanana pakuita sei kanzi aiwa ishe ndo matauriro ari kuitawo vanhu ndaanzwa matauriro ari kuita vanhu ko imi munotiti ndinani kanzi haa isusu vari muhwepo hwenyu tisingazarukirwi nenyama neropa ndimi kristu mwanakomana wamwari why because of the distance tinongoziva mwari bedzi kana distance yedu naye tiri pedyo naye kana tiri kure naye tinenge tichingotaura inonzi guesswork saka pane imwe distance yehetiredi chaiyo ndozvaunofanira kuramba maopinions avanhu in your life pane zvawakatotenga zvaitaurwa nevanhu pamusoro pako but mashoko avaitaura anga asingakonzerwi vaingokudefina because of the distance vanga vari kure newe havakuzivi saka vamwe vane ruvengo kana ane ruvengo anotaura zvaanofunga pamusoro pako iwe unenge uri mudzungairwa iwe ndobva watotenda hauna kuona kuti ataura kuti ndiri mudzungairwa paupenyu hwangu it is because of the distance ari kure neni angataurei chakanaka pamusoro pangu kana ari kure neni semaapplies tingataurei chakanaka pamusoro pamwari kana tiri kure naye saka izvozvo zvinofanira kubatsira kuti whatever vanhu zvavangakudefina zvauri enda unocheka distance jesu haana kupopota Aiva kuti vanhu vari kuti ndimi John the Baptist. Akangoti ndanzwawo itestimony yezvinofungwa nevanhu. Ende kurwadza kwachona ndeyekuti vakawanda ndozvavari kufunga. Ende zvavari kufunga hazviso zvandiri. Vanondiziva ndiva nani ndevari pedyo neni. Vanondidifaina nekuti vari mandiri vane rudo rwaMwari. So by the same token, pane mashoko awakatotenda nekuda kwedistance munhu akaita hasha akaita maemotions ane zvaanotaura pamusoro pemunhu but zvaari kutaura izvi akutongokonzerwa nedistance kwete nechokwadi ukati ndiri benzi ndo zvakaita benzi but tiri kuita kuti unditi ndiri benzi inyaya yedistance definition yauri kutaura iri kukonzerwa nedistance itestimony inobva kuvanhu but problem yawakaita ndeyekuti wakagamuchira zvakataurwa nevanhu pamusoro pavo hauna kucheka distance kuti vanga vari kure zvakaita sei ndokubva wotenda mashoko iwayo jesu akanzwa testimoni yevari kure naye anohobvunza kuti ko imi muri pedyo neni munotiti ndini ani futi nometa vari pedyo neni vari vashoma but ndo vane testimoni iri korekti pamusoro pajesu kristu tine dzimwe nzvimbo mwari dzaakatitenderawo nenyasha dzavo dzekuassociatana nevanguwo vanhu vanenge vachinzi havahombe vakaita sei vakadii vakadii and a lot of them unohwa vanhu vazhinji vachitaura zvakawanda pamusoro pavo because havavazivi ndine rimwe gweta randaitaura nayo handitauri mazita avanhu pano ndine rimwe gweta randaitaura naro richiti ko nhingi mukurunguru zvaari kubuda ndo zvaari here pa zvatinoona zviri pa zvinobudiswa nemedia ngati ah, murume uyo hamutomuzivi ini ndiri pedyo naye ndinomuziva zvese zviri ngotaurwa navanhu zviri kukonzerwa nedistance nehatred but i know him very well He is not like that. Atori munhu anozvidirawo Mwari anotonamata Mwari anoda Mwari. But because of the distance vanhu vanenge vachikukanda zvanotaura ningi akadai ningi akadai akadai zviri kukonzerwa nedistance do you know him very well you don't know him but unongojoinidzira mashoko nemapoka avanhu vane distance nehatred iri pavari wobva kuti kuti saka ndizvo zviri kutaurwa nevanhu but vari close vanokudza kuti hazvisiri izvo zvamunoziva murume uyu munhu ari right but vanhu vese vadai hasi right asi vari close vanokudza kuti dei asiri murume uyu zvinhu zvisina kudai zvisina kuzodai zvisina kuzodai zvisina kudai saka ndiri kutobatsira umwe munhu une mashoko awakatenda awakadhifainwa navanhu in your life and ukazvitora mai vako vanga vagumbuka vakangototaura manzwi ekuti iwe uri mudzungairwa nanhasi uchiri kudzungaira nekuti wakazvitenga chakaita kuti vazvitaure izvozvo havazvitaura kana rudo rwakanga rwavapinda vari love conscious vakazvitaura nenyaya yekuti vakanga vagumbuka vakadifaina nekuda kwedistance zvekuti unofanira kutozviramba wototsvaga ari closer shamwari iri pedyo newe ndijesu kristu umwe akati chinhu chokwadi pamusoro pangu ndechataurwa namwari kwete chataurwa navanhu vanhu vanotaura zvakasiyana siyana vanhu vanokupa mazita but check the distance ari kutaura ndiani jesu anoti vanhuwo why nekuda kwedistance vari kure neni kana vari kure neni vanotaura zvavanofunga pamusoro pangu but vane fellowship najesu vanoziva kuti jesus christ mwanakomana wamwari ukanzi uri benzi ukabva wazvitenda but hauna kutarira distance ndiani azvitaura azvitaura zvakonzerwa nei sei anditori stupid zvakonzerwa nei zvakonzerwa nedistance saka everybody ane distance newe haana chakanaka chaanogona kutaura pamusoro pako anenge achingoona zviri negative zvekuti unotodifainwa nevanhu chaivo chaivo vane fellowship newo ndovanogona kuziva kano muri kuti baba vangu ibenzi ah, ndi baba vangu ndoziva vari baba vangu nekuda kwedistance yenyu saka vanhu chavakaipa manje vanorekruta ndikakonana newe nhasi ndotinotsvaga vanhu vakawanda kuti vatokonana futi newe ivo havana zvamaitirana but kutongojoinidzira tisu tanetsana tiri vaviri but ndoda kuti vese ava vakudefine semadefinire andichakuita iwewe but the only correct definition about yourself inotaurwa namwari nekuti ndiye ega ari pedyo newe zvoreva kuti whatever zvakataurwa navanhu concerning your life you must reject kuti as long as ari munhu ataura izvi zvisina kutaurwa neakandisika akandisika ndiye ane final say over my life ari pedyo neni akandida ane rudo runoshamisa ndiye ane final say if the bible says there is now no condemnation to those who are in christ jesus i have to believe that message no matter what the people are saying about my life no matter The people are condemning me, but I know Jesus Christ is closer than anybody else. Saka distance matters. Hallelujah. Ngatombere Jesu maoko. Distance matters. Distance yekuziva Mwari. Unongohumana bedzi kana uri kure naye. Kana uine fellowship naye Auhumani pamusoro pake. Kana Peter ari pana Jesu anotaura correct testimony about Jesus Christ. Asi vanhu vari kure vanotaura zvakasiyana siyana. Regedzai Titende Mwari, tinamate. Baba, muzita raJesu ndinokutendai nekuda kweshoko renyu, ndinokutendai nekuda kwekuti munoshamisa. Hakuna anogona kukuzivai kana asiri mamuri, hakuna anogona kukuzivai kana asiri close nemi vanongoita correct testimony about you vanhu vari pedyo nemi vese vari kure vanotaura zvakasiyana siyana pamusoro penyu mwari ndiri kunamatira nyasha dzekuti information dzatisatane chokwadi pamusoro penyu zvibatsirike matiri kuti tinongogona kuwana chokwadi chete kana tawe fellowship nemi yakura matiri correct testimony inowanikwa kana tava muna kristu outside christ tinenge tichingogesa ndiri kunamatira nyasha dzakadaro kune vanhu vari pano vakataurwa zvakasiyana siyana pamusoro peupenyu hwavo nekuda kwevanhu vakanga vaine distance navo mwari vabatsirei panguva na ino vazive kuti anogona bedzi kuvadefaina zviri korekti ndimi jesu kristu kwete vanhu vamwe vakanzi vadzungairi nanhasi vachiri kudzungairwa vamwe vakanzi havabetseri nanhasi kusabetsera kuri kumanifesta muupenyu hwavo vakatenda mashoko akataurwa nevanhu vakanga vakavavenga asi mwari ndiri kunamatira nyasha dzekudzikinurwa kubva kumashoko iwayo vazive kuti anotiziva akatiziva ndimi moga bedzi imimi mune final say concerning our lives takutendai takupai mbiri muzita rajesu kristu